Kumthar lio ka Bible ka zaang. Salam ang ngan kul le sarih a me pathum pakhatnak in pathum tiang. Kumthar lio ka Bible cu zaang cu phungthluk bia ngan pathum a hme panga. Bawipa kha na lungchung dihlak in i bochan law nangmah fimnak kha i rinh hlah. Na kalnak lam kip ah amah kha hngal law amah nih na lam kha a tluanter lai. Thank you. ka check lo ka zoh lo ka hal hna lo kumthan lio bible ka zuk lo zuk lo okay ka thil lai la phel min panga pakhat nak ah kenret Pahnihnak ah ah an hlaphel pawl hi ka theih dih ko nain hlaphel pawl ka cun ka vun thei deuh bak lo ee. Pakhatnak cun aa lian i maw thinlung chung chuak bia pakhat te cun ngun ceu cung i khual pahnih cun ka hawinu Katie-i mi nih album ṭhiamṭhiam Hope Hope si maw pathum te cun cung hlei lian i ruat.

van ṭhi hlah seh, van biak ṭhi hlah seh. Ak thai ti lo ma pahnih ka thai va seh. Paling e a keng. Ma di cun thong bawi e dingdi ka ngai. Wok ngun ceu cung khual. Van ṭhi e chiat sermi ni thla. Tling cang ma? tling dih lo teh. Ai, mm, aa lian thinlung chung bia, thinlung chung chuakmi bia. Cung Lian thawng e dingdi ka ngai. Cun kan hnulei e a chuakmi aa lian thinlung chung chuakmi bia. Cun kan hnulei te ṭhianṭhian van ṭhi chiat sermi ni thla Pali cang la teh pathum aa chen. Aa khual khual di khan pakhat tang te a paling a king. Reverend Dr. Min Panga Hre Kio, Samuel Ngun Ling, Sui Kung, Dr. Sui Kung, cun Nawl Cung Lian, cun mah vial. Reverend Dr. Samuel Ngun Ling, okay. Reverend Dr. Um,

A min um te. A poi ning cu a min ka thei lo. Laimi min cun pakhat deuh min cu Reverend Doctor. Zakhar. Okay. Zakhar sorry. Matlak aka pe mi pathum ka chim kho cang te. Dr. Zakhar. Matlak um mi. Madin cun Doctor.

pakhat cauk za sang ah nok sung cu ka thai lo pali ka chim khawh Reverend Dr. Sui Kum Reverend Dr. Samuel Ngun Ling um, Reverend Dr. Ngun Thong Mang uh, Reverend Dr.

ka thei ti lo. Reverend Dr. Samuel Ngun Ling, uh, Reverend Dr. Cheu Ham, uh, Reverend Dr. Chan Thong Lian, then uh, Reverend Dr. Shui Kung, then Reverend Doctor Siang Kung. Lai len hoi min pathum. Lai len hoi min pathum cu ka thei lo. Okay. Ka thei lo ah. Okay, thei lo. Bye. Kanu dot na mitthli ma di in chon. Linglak angpar zong ke wat thu rak sarwa ka te. Ma di in chon.

Suihlawn rem a panganak cu a zohtu nih nan theih ko lai. Mah Okay, thank you. Nu ahcun dawthlei hniang hniang hniang dawthlei hniang ka te cun pahnihnak cun keti Pathumnak ah Biakhlon Sung, Marilyn. pakhat cu album chuakmi pakhat si cu te. Solo album. Solo album. Uh, panga nak cun Bill Sung. okay. Ianghlei sung sa aw ṭha takmi nu kha aw kua takmi kha al ianghlei sung Genevi sui ma ti in cun Esta Esta do Chin Sung Nilen Par Nilen Par Mawi ti in cun panga le mei pali ka chim khawh cang hna di in cun ah mah tluk ka uar tukmi nu Elena aa chap ma Elena panga